Dowcha dipyn o hanes y gwylia 'ma ta, su' dath hi? Oh o'dd o'n brilliant Trefor. Hmm. O o'dd 'i mor braf 'na. Dwi'n gwbo. Yym sut ti'n gwbo? O'n i'n sbïo yn papur bob dydd i weld sut o'dd y tywydd. I be'?
Gin i ddiddordab yn y tywydd. Oedd hi'n 25 degrees yn Sbaen ddoe, doedd? Braf. Yy, 'di hynny'm yn boeth iawn i sti? Oedd hi'n bwrw fama drw dydd ddoe. Ag echdoe. A dwrnod cynt. Oedd hi'n sych dy Sul? Ti'n gwybod be, Trev, o'n i'n deud wrth y genod ddoe wrth ochr y pwll de, bo fi'n colli'r sgyrsia bach difyr 'ma 'da ni'n gael efo chdi. Oedd o'n bwll braf. Oedd e'n lyfli.

Cwrl un o'r gwesty o'n i'n aros a cwrl clwb bwyni o'n i'n mynd am dro. O, nawr tu fas y gwesty 'to. Elen, 'di hwnna'n gorwedd yn fan 'na? Nage. Na, tranny 'di hwnna, Trefor. Pwy?
O, Wolverhampton oedd hi'n dod de? Neu fo? Yym, transsexual oedd o, dim transvestite. Pre-op ta post-op? Sai'n deall.
Na fi.
Beth yw'r gwahaniaeth rhwng pre-op a post-op? Mm, tua chwe modfadd on average. O'dd gynno fo tits rili neis, doedd? Hmm, o'dd. Sbia tits neis, Trevor. Neis iawn.
Sbia na fi'n topless ta. Gynno fo tits mor neis a fi.
Mae rhaid chdi lot gwell i sa. Ti'n teimlo well ta? Ar ôl be?
Big clan de.
Dwi 'di anghofio bob dim amdano fo, Trevor. Ti'n gofio fo? Declan Goc Gam! Wel, dwi'n gofio fo'n gystal na neb, dw. Ti 'di dwad drosto fo 'ta? O, do! Ti 'di ca'l lliw haul neis, Elen. Sut ti'n medru deud yn tywyllwch? Wt ti'n edrach yn frown. Ma' pawb yn edrach yn frown yn nos, yndi? Ta, genod. Ta, beb.
Tara.
Ta ta, Elen. Gathoch chi gariadon ar ych gwylia? Ges i ddim.
Be am Elen?
Na.
Gesh i ddau, Trev. Da.
Ry nosweth.
Da iawn. Da'i gilydd, tair noson yn olynol. O, isio joio, does? Oes.

Ti'n cofio Jalcwt? Na, dwi'm yn meddwl. Yn mynd i bar y rŵm na, cyn brecwast coen. Ce ôl wedyn wrth bwll trwy dydd. Odol moch gin i, de. Achos nes i ffrindiau fy hun yr waiters, le. Pablo. Ww, fi'n del o Pablo del iawn hefyd. Wel fel joc warw yn 1987 li. A o'dd Pablo a fi yn pen ffrynt. Ydi be' ma' pen ffrynt yn da de Trefor? O'dd gin i pen ffrynt ers talwm. O'n i wrth fy modd. O' Pablo a fi'n ca'l ffôn secs. O' chdi a pen ffrynt chdi'n ca'l ffôn secs Trefor? Na dwi'm yn meddwl. O, oeddan ni'n gyrru lluniau yn gilydd. Lluniau llefydd neis fydda Penmon a Llanddwyn a ballu, a lan mor Sbaen. Na, ci Trevor. Lluniau intimate. Preifat. Hmm. O lle o pen ffren chdi'n dwasa? O Texas. Na.
Be di enw i? Butch. Dyn oedd o? Na.
Hogyn deuddag oed. Oedd faint o dwy di ta? Un ar ddeg. Iawn, lle. Joc, druan. Peth gosa wylis alcoholig, roed edwch i lwch o.

Nes i ddisgyn i gysgu reit, a ges i all over tan, wel, blaw am un stripyn bach gwyn oedd yn ddwy fodfadd o led a naw modfadd o hyd, yn cyrraedd yn uwch na Mwtwm Bali!
I lle ti isio mynd? I'r chippy.
Sa di cael bwyd teidi ys wthnos. Fe di bod yn breuddwydo am y shippies.
Dwi'n cael breuddwydio rhyfedd bob tro dwi'n cysgu. Fel be?
Neithiwr da, gysi i freuddwyd mod i'n gallu gwneud sudoku heb feiro. O'n i'n medru cofio pa number oedd yn bob sgwar. A nes i orffan sudoku hard mewn deng munud heb feiro. Ti'n glyfar, Trefor. Ond bore 'ma 'de, nes i fethu dechrau yn easy, daily post.
Oedd beiro 'dy ti fe? Oedd. Siôn? O, Alex. Wynt yn y stref!
O! Nes i ddweud e?

O leia am isio lift nôl adra efyd. Tref y teit.
Dwi 'di cael wsos di fai, Trevor. Be' amdanach chdi? Ddim yn bad. Methu cwyno. O' 'na ddim hwylia ar nacw ddechrau'r wsos. I Fen yn 'i fflu. Ww, sbia. Sosej o dan set efo fo. Alex gollodd o dwi'n meddwl. Profo'n glove box, rhoi o'n ôl iddo fo pen welai o.
Nac, hwm yn un am sausage. Nac di?
Nac di, mae vegetarian, dwi'n meddwl bod hynny'n helpu. Ddim digon o hyar. Ond, lo am behold, gath i alwad ffôn ddoe, yn dweud bod ti di ennill gystadleuaeth. A mae di mynd am weekend i'w chragair. Hotel and spa, sauna and pampering. Dwi'm yn cofio os o' 'na jacuzzi yn y lle. Braf.
Ie mae'n haeddu fo Trefor. Ond mi o'dd 'i'n gresynu na mond un o'dd yn ca'l mynd. O'dd isio ca'l mynd â fi efo hi ym Mhei. A dyma ni adra. Hmm. Ti'n brysur?
Na, ddim felly.
Dwi di mewn am banad. Dwi adra ar ben yn hun. A ma hogan y siop jeeps di roi jeeps mowr yn lle jeeps bach i mi mewn camgymeriad. Ond mi gesh i no am bris, jeeps bach de. Gin i ddigon i rannu. Ti di mewn?
Oce ta.

Dwi di roi lluniau fi ar Facebook, Trev. Cŵl. Sgyn ti Facebook? Na, dwi'm yn meddwl. Ella bo' gen i, dwi'm yn siŵr. Lle ti isio mynd? Ti i chdi.
I be'?
Yn gen i bresant i Shelley. Newydd gofio tra ni'n pub ŵan. Chwara teg i chdi. Shelley! Be ti isio? Dwi ar fy ffor adra efo Lisa, gynni hi bresant i chdi meda hi. Dwi'n adra. Wyt tad, ti newydd atab y walkie talkie. Dwi'n mynd allan rwan.
I lle?
Dwi'm yn deud. Ti'n anniolchgar iawn, Shelley. Shelley? Seli! Dwi'm yn gwybod be sy'n bod arni. Ond mae ar ei ffordd allan, Lisa. Do, nes i glwad, Trefor. Stop! Stop! Fama ti'n byw der mwnc.
Ti isio fi fynd â'r presant iddi? Dorri ni gwynab oedd y presant, Trefor. Pam?
Mae di bod yn siagio Bryn tra ni ar fy holidays do. Be, eto?
Be ti'n meddwl eto?
Ges di ddau gariad do? Di o Bryn a Shelley mwyn gwybod na gan? O, dos a fi dre wir.